Ebe nkoru Kisi okorwa, ebe nkoru Nyamira okorwa, omorayi oo oywo oo omogavana oo onye na omonyamira onye na omonto Kisi ng'aki amagisi aye okonyara koba gokomobekera ng'ai aria oroche eh, akorire buya ng'ai aria abwente okonyara koba agako pull up the socks pull up the socks tiga ng'igwe 0704102102 0785102102 vuna radio ela Braburaidi.
Ee, obotubori naga. Obotubori nabwo obonyene. Ee. Nche ngoteba iga. Ee. Aratimbora netaya gocha ase ekaunti ya Subugo. Okay.
Nabo arete chira ng'aki nkoira nyomba ya bunyansi nkonyerora. Ee. Chinyomba buna bono moiso onde nagachete biosugo enyomba y'amabati 34. Okay.
Ripaara gotari ase gwakwamete riria gwachete chibugo, Eh. bono igo ogwekurura esekendi nore nyachagi. Okay.
Bono chipaara achigabete, Ehe. ne chinyomba nagataini goteba nabamura nabae egasi ye chiavukado chikambani nchiasoka. Ehe. Ababura mbachete eturening na abasubati baigete gosimoina aria bakorete bare Koresi. Okay.
Abanto mbenyororete chigasi igo simba nagasaine gokora egasi namaraika akonya gochenga are. Abosugu bo.
Aa, yaya, egigwa gie engima egoeta ase obwata bwata kera ase. Ehe.

Bwairire? Eboirete buya pean.
Igo nkorokwa ng'a Charles Nyaiburi korwa Kabosi. Yes, Charles korwa Kabosi. Bono nchirie ase Siriana ase inde abeke buna kwaborire riswali riria ng'a omogabana gose chichi na nyamira. Ehe. Indoche ng'a simba netaya ndoche ng'a ebasari natorwanerere amaene. Okay.
Abana baito ndoche ng'a mbasoa rende nonye chiarenge rende igatwe igatwe iga naruterete kera omonto, Ehe. akanyora ne chipara ndoche aye chibarirete, Ehe. igo ndoche ng'a riagisi riane buna inche chiarenge ibiri koruka bonsi nkoru Kisii County ndoche ng'a omogabana simba nabaisaine tigenderere motwe. Egasi mbuya ekonyekora bono.

Oteemire gokora egasi buya buya buya buya, ekiagera nomoaka okonagotu oberera buya buya ekero akobanga. Lakini rende amanaku na konyegerigwa. Inki akorire?
Bono okonyegerigwa okwo nabio ekero omatiku kire ake, lakini bono igo otimoire, iga agenderete egasi sawa sawa buna Arati. Arati nere iga are igoro mono ake. Totebi nka abwo keroka nki omogavana nyaribbe akorire? Aya, aya, aya, Arati iga akeroka ansibetie atamagega amaate gochia nonya nere mbiya are. Bono abagavana tobwate nabaya bonsi.

Igo otarakora kende abwo, tata?
Kende enke yakorire? Inki otetakoromi akorire okorire bono? A Tata, ara osoka orora inki kimagenderero kiakorirwe na araria atarakorwa. Eeh. Aria ase akare aranyamire obisi yaye, Ehe. noakete. Gese naki ekero arigete abanto bono bawasiri mbaiyo? Naki nari na mbabo. Eeh.

Ee, bono nimanyete ng'a omogabana nigo abwate chiconstituency chinyinge chianda chionsi pi, ne chinyinge. Ehe. Lakini inche buna buna junior mbasa korusia tororo boda aa risukuru yane nero ororo ekoroku ndonyo, nimbwate dispensary ekoroku Nyabiosi. Ehe. Egento ekiya nkokwana korwa edispensari ya Nyabiosi eyarenge konyorekana ng'ao tonyore abanyagitari bachiete ororo, chiaera omonyagitari ore ororo onte mosisito oyomo ndoche na nigo are overburdened. Eh. Ee, barenge gotara Yesu enyagitari eyio abarende Aa, riire ng'a etete yaito eyatore ang'e nabagere enyarito aria eria nabo ebwatete mpaka bakayora entrance imara ngoicha bare ororo, Eh. bakayao nkorugogere ngoicha bare ororo, epopulation eroo nene negwenete nyagitari eye yaito ementwe abanyagitari. Okay. John Ombasa goicha Tororo boda south Mugirango. Otherwise, Eh. Simba arati mbuya agenderere, tiga agenderere igo igo igo igo. Inki akorire abwo? Iga iga seito epaara nere yarenge koru korua epaara nere ekoru koru Sukuta yagicha yaicha ase akorokwa Arura Eh. eyagenda mpaka Roro roche nepaara egi imbuya ere Onye rosiri.
ee nebekire emaramu Aha. Ngoete kere yore neyemo negekoru korwa maroo, Ehe. egoti chechiche nere ebwate egekoru suguta, neyende nere ekogenda orosiara yagenda gochia muma ndoche ng'a ntiri bobe mono. Mm. Ee, rende tiga omanyete egosi ekwende nene nabwate eh,

Mpaka nonya goikera bono ekero agosainia amariogo aa taiyo chibogisi chibogisi bosa igo bono okorire egasi bono. Ao.
Igo tindamorora pi, onye ndiri nare koba infotrack igo nare komorate zero percent. Nabo oranyorire ki- okorire egasi goetera ase aba- aba- abawaziri baye na- na- Mere- Meremo terarorekana ande tore mbogetutu ota ne kororekana tate constituency engima naende nere ene nere iga ya Nyamira. Igo oirenge kwamua ogoteba.

Chiana chi'amanya kwegokia, bono intwe magenderero ntobwate. Ao.
Oete chipaara gaki ore amase, korende bono epaara yane echakete kobua embongo amo ngorisiga ore echegete ebwate kia mbere egende gosianka ase abana bagosoma. Umm. Aa omwana ominto omorari nabo ogokumina amura oyo ere aanyamaene. Eeh. Naende chinguru chiane omokabiri naye ngotware chiane bori.

Bono otagwana orore na mono inche oyo namoete mono mbosa, bono ere tigensa akonya koyia obeke omouko oye ochie konya gosobokeria abana baye. Igo ogoteba ng'a tarakore kende abwo. Ekeene kia Yeso keria, oyo Yeso otoete omobomo, oyo otoikire, otobwate rituko rigima naende otoikire iga. Ee. Tibagoteba nere tokobaita gisiasa amo siaraire, tiga ndire gosundoka ere. Epasenti ere egakong'wa.

Omoro omuoye. Inki akorire we?
Okorire gose korigereria keumbwa gakorete amakumi ogotabu umbu oyio. Ehe. Naende agenderete gotokorera amakumi tari korara gaki ingo morwere oborori obuya naende igo ngenderete goteesa ase erieta ria Yesu tiga abe president ya mambia. Okay.
Ee, simba ne ekijana nare chinguru.

Amos nyario.
Kimwaomi.
Ee. Omwaka inche tinanya komorora. Ehe. Bono nonye nebinto akorire tinanya korora. Ee. Omonto ere nkora akere e- ekoko, Ee. eh, nomobungo korokwa ng'a engoko. Okay.
Ere nigo omoete okoboko, Rero bono torase omogabana. egekogera omogabana oyo iga, Mm.

Okay.
Bono ase obomani bwa Nyasae bro Fred. Eh. Nyamira County ntogokonyeka mpaka Nyasae airane. Okay.
Ribaga togochora abarai, Eh. etogochora chikomedian ne chiactor. Aha. Igo bono nyaribo ase obweng'e Nyasae oramokonye. Eh.

Nigo ndatebe ng'a esimba Eh, nigo asaine kona konguruma mara. okay.
Mara niyo itari nindoche agachiro kaagachire. Eh, Emocheri nere aria yaagache tu, nedaka eire ko igoro natebete nanye igoro. I think omotienyi oria ikomi naigwete buna agoteba, eh, Ndoganyete iga mara ninkoigoreru tore emocheri. Okay.
Igo bono oborabu mbore ense emeeri, Ee. gotatiga bono abanto mbarande gete babwatie egabane eye korwa magega, Ee. yaani bamochiere bamoebereri, Ehe. omonto okorokwa Jafeti korwa aria kegogi. Ehe. Nigo agocha iga iga ense egabane emotebie, Epara nere aria eruete kegogi egacha iga iga sombogo gatima. Ehe.

Tindarora kende kia moyo oito nonya, nare nanye komoa nkomoigwa. Ao.
Buna agesima nanye korora kagocha iga buna abarai bare buna timbagotarera abanto babo iga. Ehe. Nanye korora omwana ominto nonya naeta enchera gete iga naeta epaara gete iga nare kwenda gochika ebirigo. Ee. Gaki omwana ominto nyamira tounti ninto iyo pi. Okay.
Egento ekenene tiga tosabe Nyasae tonya koba igo bono gaki, lakini rende inche nkomokurera onye gakaigwete bono niga gaki abokerere, Ee. akaara taara arore abanto baye aigwe ebirero bi'abanto. Twachandekire bobe bono gaki getonge nyamera kaunti eye tobwati gavana omwana omonto gaki, lakini simbera iga are 100%. Alright.
Thank you. Asante sana, asante sana ase abarai baito. Negenderere mwategereire iga abwo ng'aki abananchi bakonyara koba bakobora chinsemo aao ase ekaunti ya Kisii na ekaunti ya Nyamira. Aiga ase omoroberi bwa abarai na amagenderero eye ne research etaneti Ipsos. Eh, karatiga echi abande mokobori ng'a bande mokobori ng'a eye ng'o baboretie amaoni. Hii tunauliza maoni peupe. Iga ase empeo abanto bategerete omwanchi omotegereri ase Radio Number One South Nyanza iga barae baite ekero mogotegerera amaoni aya it reflects inki abanainchi bagenderete konyara koba bagoeterana kwena ki igoro y'oborai bwao igo it is very important eh, mwanyara koba moko act on it erinde nabo eratoke maybe ngokora ore lakini banainchi mbamaete gose ngokora ore how do you communicate otherwise nachakire koba advice ya bosa ibo bwente kong'akana kwansa Namanya kobaa. Otherwise mwaigure ng'aki abananchi bakobora korochia ensemo aao igaa igaa ase ecounty ya Kisii na ecounty ya Nyamira ntokobogora esimi chia kera omonto nabo bono bado nchigenderete gwoka lakini that only represents the views of our people ng'aki egasi egenderete so far kila ambacho utafanya na hiyo ujumbe hiyo ni kwako wewe kama kiongozi ekio orakorera amang'ana ayio koramwe konyatomeka buya onye nyamira onye mbusongo ase ogoonchoreria na koenderera gokorega ase ebiya goetania aisuru lakini bore oyo agekoraga nere omwananchi nere boss nakoganyererete 2027 takwana sema nawe kule kwenye ballot mara muna gani.